Düýn agşam düýşümde bar dişimiň gaçyp ýekeje bir ýeriniň galýany gördüm. Ýa-da duruň, bu rowaýat size bir ýerden tanyş gelýämi? Düýş näme? Biz olary haçan we näme üçin görýäs? Düýş, uky wagtynda başdan geçirilýän pikirleri, şekilleri we duýgulary öz içine alýar. Ýagny, bir tarapdan seredeňde, ýatyrkak beýnimiziň bize niýetläp düzen käwagt gorkunç, käwagt täsin, käwagt bolsa bulaşyk ssenariýaly kinosyny görýäris. Olaryň öz içinde bulaşyk manylary bar, käbiri geljek bilen, käbiri bolsa tersine, geçmiş bilen baglanyşykly. Manylaryna geçmegimizden ozal, Olar barada bilmeli käbir zatlamyz bar. Adam ömrüniň üçden bir bölegini ýatyp geçirýär we ýatyp geçiren ömrüniň üçden bir bölegini bolsa düýş görüp geçirýär. Düýşdäki görýän adamlaryňyzyň ýüzi siziň hakyky durmuşyňyzda iň bolmanda ýekeje gezek hem gören adamlaryňyzdan düzülýär. Siziň olary ýadyňyza salyp bilmeýän bolmagyňyz adaty ýagdaý, sebäbi beýnimiz olary özüniň has içgin nokatlaryna gizläp goýýar we bize olary düýşlerimizde görkezýär. Körler hem düýş görýär. Dogabitdi körler biziňkä garaňda has reňkli görýär. Aslynda biz düýşleri ak-gara görnüşinde görýäs. Ýaň men diýipdim-ä hany, biz düýşümizde hakyky durmuşymyzda gören adamlarymyzy görýäs diýip. A körler näme görýärkä? Bilşimize görä, körler adaty adamlardan has hem duýgur adamlar bolýar. Olar öz töweregindäki jisimleri öz eşidişleri bilen duýýarlar we düýşlerinde şol duýýan, ýa-da şeýledir diýip pikir etýän jisimlerini görýärler. Düýşleri diňe adamlar görýändir diýip pikir edýän bolsaňyz, haýwanlaryň hem edil biziňkiler ýaly düýşleri görýändiklerini aýtsam, megerem, käbiriňizi geň galdyrsa gerek. Hany kä wagt düýşüňizde otuzynjy gatly binadan aşak gaçýan ýaly bolýansyňyz, ýa-da bir zada büdräp turýaňyz, ýa-da sizem top-tepis tisginýänlerdenmi? Munuň ýaly hadysalaryň sebäbi, ukuda mahalymyz damarymyzyň çekmesidir. Bul ikisiniň näme baglanyşygy bar diýip bilersiňiz? Emma beýnimiz ägirt uly işjeň sistema bolany üçin ol hem onuň bilýän işdir. Iň uzyn düýş dokuz sekuntdyr. Siziň görýän uzyn düýşleriňiz bar-a? Hany, turanyňyzdan on minut soň togsan prosedini ýatdan çykarýan düýşüňiz? Ana şol, uky wagtynda görýän kiçijek düýşleriňiziň toplanan halydyr. Adamlar günde ortaça üç düýş görýär diýip alyp bileris. Bir aýda bir ýüz ýigrimi iki, we bir ýylyň dowamynda bir müň dört ýüz altmyş we hatda ondan hem kän düýşler görýäris. Siz her gün ukuda wagtyňyz kiçijek düýşler görýärsiňiz, oýananyňyzdan soňra bolsa, hyýaly güýjüňiziň güýçlüligine baglylykda olary birleşdirýärsiňiz. Ana şonuň üçin hem käbir düýşlerimiz manysyz bolýar. Düýşi biz ukynyň Rapid Eye Movement, ýagny REM bölüminde görýäris. Bu bölümde bedenimiziň ysmazlyk halynda bolup, beýnimiziň işjeň bolýan mahalydyr. Bu bölüm her bir ukuda takmynan dört gezek gelýär. REM, ukynyň oýanyklyga iň ýakyn wagtydyr. Ukynyň bu bölümi bir müň dokuz ýüz elli ýedinji ýylda Demant we Klitmen tarapyndan açylýar. Her bir saglykly adam togsan ýigrimi minutdan bäş otuz minut aralygynda REM bölümine girýär. Remux wagtynda gözlerimiz hereket halyndadyr. Şol wagty zurlan adam düýş görüp oturandyr we görüp oturan düýşüniň dolusy ýadyna düşýändir. Emma günüň dowamynda ýadaw halda bolýandyr. Remden soň oýandyrylan adam bolsa adaty adamlar ýalak gezýändir. Munuň sebäbi bolsa, remux wagtynda beýnimiz bedenimiziň ähli hereket ediş funksiýalaryny dynçlykda goýýar. Indi bolsa geleliň düýşleriň manylaryna. Dünýäniň çekeleşikli meseleleriniň biri bolan düýşler many aňlatýarmy? Ýagny, hakyky durmuş bilen baglanyşygy barmy? Ýok, bu mesele intägem doly ýagdaýda çözülenok. Dünýä ýüzüniň adamlary her hili pikir aýtýar. Meselem, käbiri aýtýar, düýş biziň ölümden soňky durmuşymyz. Ýa käbiriler bolsa diýýär, düýş biziň hakyky durmuşymyzyň kopýasy. Ýöne meň şahsy pikirim, Düýşler biziň üçin geljekden gelen duýduryşlar, ýagny geljekde boljak zatlardan habar diýip pikir edýän. Käwagt özümde bolýar, bir zady alada edip tursam, şo zat hökman bolýar. Siz hem öz pikirleriňizi ýazyp bilersiňiz. Ýer ýüzünde düýş görýän adamlar hem bar. Olar düýşleri, şol düýşüň esasy karakteri, ýagny şol düýşüň esasy predmeti bolan zatlara görä ýorýarlar. Başdaky aýdan rowaýatyma görä, Uly döwletiň patyşasy düýşünde dişleriniň gaçanyny görýär. Ertesi gün howsalaly ýagdaýda turýar we ýurdundaky ähli düýş ýorýançylary çagyrýar. Ýorguçlar patyşanyň arzyny diňleýär. Az salymdan soňra bolsa, olar patyşa şeýle diýýär, Patyşahym, seniň ähli garyndaşlaryň ölýär we ýeke sen galýaň, diýipdirler. Patyşanyň muňa gahary gelip, ýaňky ýorguçlaryň barysyny öldürtýär. Soňra patyşa başky ýurtdan ýene bir ýorguç çagyrtýar. Ýaňky gelen ýorguç özünden öň gelen toparyň ölendigini eşitýär we patyşanyň arzyny diňleýär. Biraz salym pikirlenip, patyşa özüniň ähli garyndaşlaryndan köp ýaşajakdygyny aýtýar. Hekaýaň düýş bilen baglanyşygy hem bar elbetde. Emma munuň asyl manysy durmuşa bolan garaýşyňyzda. Siz birinji topar ýaly durmuşa negatiw tarapdan seretýäňizmi? Ýa-da ikinji topardaky adam ýaly ýekeje yşygy hem görüp öz peýdaňyza görýäňizmi? Durmuş siziň başyňyza gelýän hadysalara däl-de, şol hadysalara bolan garaýyşlaryňyza baglydyr.